I have some small video for you. Let's watch this video and I have some comments to comment this video. Let's watch. Yo, me chacha me fans for nyina e de ba Atenetene TV. Se na ne da de hwe videos a me soro da proto kra kan fa mo an se obehye no asa subscribe into channels no. De bia me sa kan fa mo ase kuo bi a yate e wo Belgium a ye Friends of Ghent. Da biara Potokora sɛ ɔtu kyɛ ma mo. Saa nso na wowɔ Belgium na wopɛ ntoma papa bi de afira de akɔ wo program a, fa numbers na ɛwɔ screen no ase na frɛ Maa du fie na ɔne wo bɛkasa fɛfɛɛfɛ so na ntoma bi a wopɛ biara no ɔde abrɛ wo. Ɛɛ da biara nso mɛsan aka akyerɛ wo sɛ nnɛ maba abɛkye duabɔ wɔ me nsa bonkum so na maba abɛkye yɛn nuabaa Ɔkɔdeɛ nso wɔ me nsa nifa so na me ne wɔn reba abɛdidi nkɔmmɔ kakra. Ansa na mɛbusa wɔn questions no, ma menni kan nkɔbusa sɛdeɛ wɔn ho si teɛ na yɛwie a mɛbusa wɔn questions no. Ɔkɔdeɛ, nnɛ te sɛn? Adom na wo sɛ? Bɔkɔɔ sɛ ntaafoɔ awɔ. Na ɔɔkɔ he a metokye wei? Awia bi na mekɔ akɔpɛ jollof bi na adi o. Ah yoo mate. Yoo duabɔ na ɛte sɛn? Nyame adom. Yoo sɛ me Nyame adom nso nti me nim sɛ wo ho yɛ ne akra si. Hwɛ ne tiri nwi. Yoo ahwɛfoɔ obia se omo ho yɛ na ɛnyɛ ɛno nso nti na ɛmaa me baa ha. Ma me mmusa omo questions no na agya yɛnhu deɛ ɛkɔ. Ɔkɔ deɛ? Kɔ! Wo ne wo guy. Ɛhɛ. nyinaa na ɛwa Ghana ɛna mo mmienu nyinaa tu akɔ akwantuo mu. Okay. Mo kɔ akwantuo mu a because of sɛ guy no nnim papers nti no wo nso wo nnim papers ɛna ɔbi dwomfo bi yɛɛ sɛ ɔbɛboa no ama no anya mpapers but ɛyɛ ɔbaa ɛna sɛ ɔbɛboa wo kunu ama no anya mpapers before sɛ ɔbɛyɛ no

Yɛbɛweɛ bɔɔdeɛ. Ada w'adeɛ deɛ ɔmpɛ sɛ obi bɛkyɛ. Mmm me deɛ adeɛ deɛ yɛ me deɛ deɛ wokɔ ho deɛ wawu o mɛku papa. Wo se. Mɛku. Jesu! Wo bɛ ku no. Aah ne yɛn nyinaa yɛkɔduru akwantuo mu adeɛ nti nti nka ɛyɛ me soso na bɛ bɛɛma ka kyerɛ me sɛ ɔ ɛyi nkrataa a mɛpenti Ɔka kyerɛ me kunu sɛ ɔpɛ sɛ ɔware me na menya nkrataa. Me kunu nka ɔbɛpene? Ka kyerɛ no sɛ anka me kunu mpene nti me so mempene. Adɛn na Adepa reba fie ara na mmaa mobɔ gu saa? Adepa wei deɛ mempɛ. Nti wɔware no no, wɔware no ama no agyaa me anaa se sɛn? Dabi wɔware no aka wo ho. Aka me ho, ɛmfa. Because of me papers? Yɛnnya bi. Yɛbɛtena hɔ saa. Nɛɛnɛ mobɛyɛ dɛn ama aba Ghana? Eii yɛbɛba ɛno saa paa deɛ bla aah mempene koraa ɔmɛgye me kunu mɔso. Wiase deɛ saa. Umm mempene. God have mercy upon us. Na mepakyɛw o, me sɛ bɛbusa wo second question bi, sɛdeɛ na wogu so a woka no, Sɛ sɛsiɛ wo wo kunu no wo so wo mpene na wo kunu ɛka kyerɛ sɛ sɛ woampene amma ma ɔbaa no anware me amma mannya me papers na sɛ ɛneɛ saa deɛ a me firi wo nkyɛn wɔ baabi a yɛn nyinaa yɛ wɔ no a wo bɛyɛ dɛn? Me ne no nyinaa na ɛkɔ. Ɔma ei deɛ aduro no. Ae me ne no nyinaa yɛn nyinaa na yɛ firi Ghana baa hɔ na wo kɔ agya me ho a na me nim no wɔ hɔ me ne no nyinaa ɛkɔ baabi a ɔkɔ no owura amena mu koraa me ne no yɛ kɔ wura mu baabi a ɔbɛforo biara yɛ foro. Na kyerɛ sɛ wɔ ɔden ɔbaa Cynthia. Hey! Denden. Kung fu fighter. Gyae gyae gyae gyae gyae. Bra gyae. Me ne ne nyinaa na ɛkɔ. Baabi a ɔkɔ biara me di n'akyi. Ah! Ɔfa ho akɔ wale ɔbaa no. Ɛwɔ ɛ hwɛ bra. Ɔkuta adwene a me me kuta bi o. Wanyini a makyɛ. Yoo wanyini a wakyɛ. Me se bebusa wo second question me wie a na masan akɔ yɛ bra duabɔ so. Pakyɛw o, seesei a wowɔ fie. Wei nyɛ sɛ mowɔ amannɔne o, munni akwantu o, wowɔ fie, na w'adamfo bi de mmirika abɛka akyerɛ wo sɛ, Bɛsene kɔhwɛ sɛ wo kunu ne ɔbaa foforo hyɛ dan mu reda a, wobɛkɔ anaa worenkɔ? Yɛse, Yɛse deɛ, merenkɔ, na makɔwu. Na ebi nso a wokɔeɛ nso a na ɛyɛ nokorɛ o. Merenkɔ koraa, na makɔwu. Ah, ɔnkɔ, ɔnkɔ ɛ. Me, me, me, m'adamfo bɛka saa asɛm no koraa a, me, kyerɛ sɛ merenha me ho ndi akyire koraa na makɔwu, because mehu a, Ɛbɛha me, menni akyire, me pressure bɛba soro, mempɛ koraa, menni akyire, o, ɔwe no wie a waba fie. Ah! Wawe ne mom wie a na waba fie. Na waba fie, na mekɔdi akyire, mekɔ, mekɔ koraa a ɛyɛ dɛn a wawe no awie, eh. nti mekɔ koraa a meha me ho, nti menda nkɔ koraa, ɔba a na mewɔ asɛm a mɛka akyerɛ no, menkɔ koraa, bla, menkɔ. Ei Abigail. Yoo, wonkɔ a mate. Ɛɛ, duabɔ, pakyɛ nsɛm a mebisa wo kɔ deɛ nsɛ wote. Monhwɛ, me nua. Hwan? Ayi ɔkɔ deɛ deɛ ogyina misa nifa so yi. Obi gyina hɔ. Girl kɔkɔɔ no. Hi. Ɛna ɔma o hi. Na mi ka sɛ ɛbɛtene bi de gyina hɔ. Wose. Nka ɛbɛtene. Wo ka sɛ ɛbɛtene. Ɛyɛ yɛ asɛm o. Yoo wɔn so question a mi pɛ sɛ mi busa wo nyinaa ne sɛ. Kɔ. Sɛ wo te fie. Ɛhɛn. Ɛkɔm de wo paa deɛ ɔde bɛtɔ aduane adi koraa no wo nnya. Ɛna Obi domfoɔ bi bɛdom wo ten cedis pɛ. Okay. Obi domfoɔ bɛdom wo ten cedis o. Ten cedis na ɔde bɛdom wo na wo ɛna wo faeɛ saa ten cedis na ade kɔtɔ aduane. Bɛka sɛ wo last hour na ade kɔtɔ aduane ɛna ade bɛsii hɔ sɛ worebɛdi. Okay. Aduanedie mu no ara na woyɛɛ sɛ call na wo phone bɛle ɛna wode pie sɛ wo receive call no na wo receive wie ayɛ dɛn wabɛdidi wo pie no ara na wasew baa ɛbɛsii wakyi Ɛtaa ba fie. na kyerɛ sɛ wo receive call no wie na wo bae sɛ wobɛ abɛdidi a wasew baa na ɛsi aduane ho a woredie yi na woduabɔ no biribi saa no wobɛyɛ dɛn? Wahala wahala wahala. Duabɔ duabɔ ei. Hmm. Bibu sɛ asɛ o ɛlo saa no bɛyɛ dɛ. Asew. Ae w'asew wa w'aware ne ba esi w'aduane ho. Ah ma se ma wale ne ba. Hmm. Wagye ɔmo si wagye ɔba no sika nyinaa di. Wawie. Na me ni kaprɛ. Wonni kaprɛ. Me last. Aka. Na makɔ kyɛ madam fisi ten. Kɔsɛ deɛ no di. Aane. Ɛnde dɛn bɛsi wo ara na menya akɔ wɔ me bambaeɛ ase wote ho di. Wote ho di. Sɛdeɛ mɛsi no aso mu no a ne mfiri no anim ato fam no. Sɛ sɛi. Wɔnna nnwene sɛ m'ase no abɔ m'aso mu saa da. Ei! Asew no sɛdeɛ mɛbɔ no aso mu no. Te sɛ nneɛma mmienu. Me ba no wadi me no asa asew sɛ ɔbɛtumi de me ama akɔtɔ abrɛ me anaa sɛ mɛdi wo ahyɛ mu. Na wo deɛ wonnim nnipa no a ne ne gyaa kasa no. Ei! Mimi ne ka pɛ yɛ mo kɔm no. mena menyɛ nkɔhyɛfoɔ mmarima no a ɔkɔse no aseɛ bia na mede aso mefɛre no aso mefɛre no me menya du before complain woma adekɔ fɛ ne saa soldiers for so toro na ɔnyɛ soja fo ɔnyɛ soja fo apɛtɛhyɛ fɛ ne saa ah do before complain din baako no no wotwa no so akrakrakra awia ɔnwene ho me deɛ m'ani wura na mede yɛ ma ma kyesɛ ma kyesɛ asew no Me hɛnhɛm paa bɔ n'aso ma me hɛnhɛm abɔ n'aso ma aduane no sɛ ebi hyɛ no ma bɛpie ebi nam nso sɛ mebɔ ne mmiri memia ne mmiri na ɔte me fe mena ase na ɔboa na wɔwɔ ase no ayɛ kurase ni ayɛ kurase ni sɛ ase mu kurase ni ase mu gyimigyimi ei na ɔba no sɛ waseɛ deɛ nso ɔdwa wo deɛ sɛ pɛn kɔ mede tɛ ɛyɛ mede tɛ ɛyi ɔkra kɔ a wabɛdi awu mma nya asɛm ase wo ne nyɛ hyɛ sɛ ɔwɔ agorɔ na ɔdie na ɛno nti ɔka sɛ ɛno nti wɔagye ne bɛɛ Nkwasi asɛm no koraa wo nsa de meka wo nsa kɔgye wo ba kwasi asɛm no koraa wo nsa de meka kɔsa kɔgye wo ba mekdɔm sɛ basɛ ɔdi mfie ete kura me ne bɛda ama m sika no ate me ma ne mfa ne firi da ei na no kɔnkɔfa bi nya sisi a kɔma ntim wodu sɛ kɔma yɛ paa ɛkɔm so de ɔna ɔni bere pa ka ɛdi nkwasasɛm o ɛkɔm ɛkɔm ɛde paa o ɛte sɛ obi a waboro nsa woyɛ bi a ɔnwene ho gye sɛ wɔyɛ wia ei wobɔ no ayɛ ɛsei Saa ara na sɛ kɔm de wo a, wo sɛ kɔm de kɔ a w'adamfo kura hyia wo a, wɔde nkɔmmɔ a wɔte kɛtɛ mu de firi so firi so firi so. Na m'ani tua me ban a wa wa wadi ama ka nkuruma. Si deɛ me nua mene mu no. Wo bɛ fi ne nyina wo bɛ sɛ tua ka. Me do nyame. Hmm. Na na dua bɔ wo second question wo nso second question na mi bɛ busa no. Ɔbaa ɛne wo te na wɔn nya wɔn mu gyidie na ɔka kyerɛ sɛ bra.

What does it? Okay, for mm-hmm. say. Me a crow crow my street. Me not take. Eh? Na me bedi mo jafra tala wo nko anti. Mame, yedi mo jafra tala kwa me fo achi. Me wa me ngu. Ah. Jese. Na na wo ya ya dai. Ya me pata me cha say yedi mo jafra tala kwa me fo achi. Eti me wa me ngu me ka sa na nka so atwa atwa ko achi. Me me du nko achi. Nya sa be le wo tiri mu. Nyansa bɛn na wɔ wɔ tirim a nti mɛdi wo ɔba hɔ? Very interesting. Me ne wo nkwa wɔ kyerɛ me nkɔwu. Yay! Na yɛ wokɔ wu, me wu wie na sɛ wɔda wo hɔ kɔsie funu na mma bi deɛ kyerɛ buee na yee kwaa twee kaa buee wagye me oo bɛɛma a wagye me no ɔdi mogya foro no yɛ kɔ sie no me nyɛ bi da me na me koraa me no toɔ da sɛ yɛdi mogya foro no koraa wotɔ so bɛɛ na nti wo na ahu sɛ wo nkoa na medi wakyire na na bɛɛma bi a yɛfrɛ no Mr. Wiseman bi a ɔtwe mpamfa baako o ɔbɛɛma koraa da bɛ sɛ wotra ase na wonyini kyɛ a

Fools ataadeɛ no wonte ase a. Ei! sɛdeɛ Mr Wiseman ɛka sɛ ɔnte ase a no waku ho no ahaya na potokura mede mu bɛsie ansa na mɛgya mo hanom akɔ no mɛsa akamfo maado fie de ama wo wopɛ ntoma papa paa deɛ a frɛ no number asi no ɔbɛbrɛ wo ntoma a ɛmu ɛyɛ hwam a ɛmu ɔfɛ paa na ade kɔ baabi a ɛyɛ hu sɛ a ntoma yɛ aberanteɛ anaa ababaawa de ba yi. ɛdi mu paa. Saa nso na mɛkamfo Friends of Ghent a wɔwɔ Belgium de ama mo sɛ da biara Potokola so tu kyɛ ma mo. Aha yi ara na mode mo bɛsie. Makra mo.